Nirringrazzja lil dawk kollha li qegħdin u li kienu fit-tmexxija tal-Joint Workers Union għall-ħidma tagħhom għal pajjiżna matul is-snin, kif nirringrazzja lin-nies kollha li jagħtu l-kontribut tagħhom fil-kamp trejdjunjonistiku. Dan ngħidu bħala Prim Ministru li mal-qasam trade unionistiku mhux dejjem meta tpoġġi bilqiegħda taqbel, anzi jkun hemm ħafna lok fejn wieħed ma jaqbilx. Iżda din hija l-essenza tad-demokrazija, din hija l-essenza tad-djalogu soċjali, li nippruvaw nilħqu lil xulxin, nifhmu lil xulxin u nimxu 'l quddiem flimkien. Id-dinja llum mhux talli ma tingħarafx minn 75 sena ilu. Pajjiżna mhux talli ma jingħarafx minn 75 sena ilu. La d-dinja u lanqas pajjiżna ma jintgħaraf minn għaxar snin, ħames snin ilu. Tant kemm huwa r-ritmu għaddej mgħaġġel u aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar ir-ritmu tal-kambjament. jkun qiegħed isir b'modna tax-xogħol qed jinbidel b'mod enormi. Nixtieq nibda minn pajjiżna imma mbagħad nixtieq nagħmel riflessjonijiet pjuttost wiesgħa dwar in-natura tax-xogħol. Illum il-ġurnata qegħdin nerġgħu nitkellmu dwar l-isfida minnha nnifisha tan-natura tax-xogħol, kif inhi ġie kkwantifikat ix-xogħol, l-isfidi l-kbar li hemm. għalli ġej. Illum l-isfida tagħna bħala pajjiż mhijiex dik li kienet li kienet sitta seba' snin ilu. Fejn sitta seba' snin ilu l-isfida tagħna kienet kif ħa jkun hawn postijiet tax-xogħol biżżejjed għall-ħaddiema tagħna għaliex il-lista tan-nies fuq id-diżimpjieg kienet qiegħda dejjem titwal għaliex kellna nies illi Iridu jaħdmu u ma jistgħux isibu jaħdmu għaliex kellna sitwazzjoni ta' kumpaniji li jiġu fuqna u jgħidulna aħna qegħdin nagħmlu aktar milli nistgħu billi nżommu lill-ħaddiema minkejja li m'għandniex xogħol biżżejjed għalihom. Iva, l-opportunità kif nara li naf li diġà bdiet tagħmel il-Gerworkers Union u Unions oħra. illi jirrappreżentaw lil dal-ħaddiema, għax l-essenza minnha nnifisha tas-solidarjetà internazzjonali, ta' dak li jgħaqqad il-ħaddiema kullimkien, ta' dak illi ġara fl-Istati Uniti fl-ewwel ta' Mejju ta' ħafna snin ilu, li kull sena niċċelebraw fil-pajjiżi kollha tad-dinja, hija li int fejn int, il-ħaddiem irid ikun wieħed u magħqud. U allura xejn ma jagħmel sens illi dan il-pajjiż xkejken tagħna nippruvaw nifirdu bejn ħaddiem u ieħor. Irridu noqogħdu attenti, iva, u hawnhekk tidħol ir-rwol tal-unions ukoll, illi ma jkunx hemm min jabbuża, speċjalment minn ħaddiema barranin, sabiex jimmina d-drittijiet tal-ħaddiema Maltin. Imma t-triq 'il quddiem mhijiex il-ħitan. It-triq 'il quddiem mhijiex li tagħlaq il-bibien, għax dawn il-persuni qed jikkontribwixxu għas-suċċess tagħna b'mod importanti. It-triq 'il quddiem huwa li nimmaniġġjaw. L-għan tagħna hu li nkomplu noħolqu x-xogħol. xogħol li jkun aħjar, xogħol li jħallas aħjar, xogħol li jkompli jagħti d-dinjità. Il-pjan tagħna huwa li nibqgħu naraw li l-employers jkunu qed itejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol għall-ħaddiema u li ninkoraġġixxu aktar ħaddiema biex jidħlu membri ta' trade unions. u nħares 'il quddiem li nkomplu d-diskussjoni dwar kif nistgħu naraw illi dawk il-ħaddiema li jibżgħu jew jiġu imbeżżgħa milli jidħlu membri f'union tal-għażla tagħhom jistgħu nneħħulhom din il-barriera minn quddiemhom. X'inhi ċ-ċavetta għal għajxien aħjar, għal jobs aħjar? Il-kelm hija waħda, edukazzjoni. L-edukazzjoni hija l-għodda prinċipali, mhux waħdiena, imma prinċipali, għad-dinjità, hija l-għodda prinċipali għall-mobilità soċjali, hija l-għodda prinċipali għall-ġlieda kontra l-faqar. U għalhekk irridu naraw Kif inkomplu nħajru aktar tfal illi jkomplu jistudjaw fl-istituzzjonijiet tagħna. Għalhekk irridu nkomplu naħdmu biex il-garanzija għaż-żgħażagħ, illi aħna bir-regoli Ewropej ma nikkwalifikawx għaliha għaliex għandna diġà ħafna illi jaħdmu, imma xorta qed inwettquha dil-garanzija għaż-żgħażagħ fejn kull tifla u tifel li ma tkomplix l-iskola, u mhux qiegħda taħdem qegħdin nittargetjaw fuqha b'mod individwali billi ngħid li d-djalogu soċjali huwa djalogu importanti. Tafu li bħalissa, u għandi nota hawnhekk, xtaqt nitkellem ftit dwar l-azzjonijiet tal-MUT. Naħseb, imma, illi tajjeb illi nagħtu ftit ta' żmien. Ngħid biss, u l-uniku messaġġ tiegħi llum huwa li l-bieb tad-diskussjoni tal-Gvern huwa miftuħ beraħ u nħarsu 'l quddiem li npoġġu bilqiegħda biex nevitaw azzjonijiet industrijali b'mod ta' sens komun u b'mod li nistgħu nimxu 'l quddiem. Dan huwa l-messaġġ tiegħi kemm lill-MUT kif ukoll lill-imsieħba soċjali kollha. M'aħnex perfetti, hemm forsi min jipprova jitfa' ħsejjes mill-ġnub biex il-messaġġ li jkun ċar jipprova jiġi distorted. Naħseb li jekk ikun hemm rieda tajba nistgħu naslu. Lil hinn minn hekk, inħares 'il quddiem ħbieb tiegħi li nkomplu naħdmu flimkien. Nirringrazzja lill-Chair Workers Union għall-ħidma proattiva tagħha matul iż-żminijiet. Nirringrazzja lill-unions kollha tal-pajjiżna li għax-xogħol li qegħdin jagħmlu. Mhux se naqblu dejjem, imma d-direzzjoni tagħna hija dejjem waħda l-istess. ntejbu l-kondizzjonijiet tal-familji u tal-ħaddiema Maltin u Għawdxin. Nirringrazzjakom.